hatin. Gelek spas. Îro dîsa li gel me ye Diktor Pîrkan û Keke Mehmûd li ser jiyana gerîlayê me qehremanê me li serê çiyan. Em ê gotina xwe temam kin, berdewam kin. Îro ku neqede em Heleqa qedîn çêkin, ne qediya me çêkin heta ku biqedîne. Heta diqedê, heta Kurdistan diqedê. Heta diqedê. Heta Kurdistan diqedê. Keke Mahmud ji mal derket xatir ji dê û bavan û meryan û pismaman û dost û nasan xast berî xwe da welêt welatek terkan berî xwe da welatekî. Ji kobanê teqat. Çiyo ava Diclê derbas kir. Piştî derbaskirina ava Diclê destpêka kopçiyan de rabûyî bi çiyayê Kurdistanê de rabûyî li ciyakî bû mîvan jê pirsîn kuda darê got dar me welê te.

Dirû. Ema îro bimin şêx, sebir ke ema no bimin şêx rojarê. Acelem, acelem meke. Piştî Çav we bimin sê şêx çar rojarê. we sê çar mehan daket e, temîna xwarinayê ji xwe û hevalê xwe re ji bajêr cilê cilê xwe eskerî çekê xwe danîn bi bê çek

Keke Mahmud, Doktor Pîrkan dubara bi xêr hatin, ser çava hatin, kerem kirin mijar ji we rêz bin. Xweş. Spas, spas. Xweş. Bi rastî ez dixwazim ji mîvanan re gotinekê bêjim. Min û mamosta Mahmud me carekê deng kir ser xas. Me got mamosta Mahmud carna zakîra xîyanetê bîsîn re dike. Gotin xwezî em yek pirsa te re bêjin ya hazir kin. Go na. Go ê min kîtaba min e, dilî min de, mêjî min de. Pirsê bêje çîl cem hebe ez bêjim. Ne hacet e vî tiştê. Me go saeta te xweş. Rastî hîro ew cireta min re jî çêbû. Min go ez jî pirsa hazir nakim. Hera em pê de her ne bîna Baxido Rehmetî û stranê odan. Çitor oda rû dinişt û stran dikir, ti dinêrî bavê Evdelê ji dereke de dest pê dikir, kesî înan nedikir. Mamosta Mehmûd saeta we xweş kedeke giran we da ji ber me gişka ve, ji ber welatê xwe ve, ji ber miletê xwe ve. Me xetira berê me li ser doktorî jî deng kir bîna bavê Reşîd got me ser gişka deng kir. Bi rastî xetira berê bala min çi qişand Got Îsan rastî canfîdayê welatê xwe. Çawa? Got hûn dadkevin wa welatekî, belkî bi taybetî tu di wî welatî nas nakî, hesinekî çûçikî bi te re heft gurlê bi te re ne, pir pir ji heft gurla yek lê keve, ê heyştan yani çin giysiyen de va tirsa ne tirs va camerde va gişkî te kir ji bo hevalê xwe re tu pariyek nan em min bikî hevalê te çiyên el hêvê te ne ewna jî wê lehzeye de tefkîrê wana li ser wê her deqak her saniyek wan çiqas Şenda dimînin ew tirs bîtir zêde dibe. Saeta we xweş bi rastî Spas. Îşev zerûn dibe berva tiştê Xwe wanî. kir. Êj me hat, wacibê me bû me kir. Tiştekî Hata tiştekî wa. zêde me nekir ebeden. Ebed. Min hat piranek vê xist Xeyl Xemgîn ser Şehîd Hemze dibêje. Got dibê min gotin gotin gotin min Hesen heval Hemze ser milê xwe kir şehîd. Va tiştê hûnî pir dwara derbas bû mamoste Mahmûd. Ji ber vê hawî jî em çiqa stranê mê Kurdî hene heta gotinê stranê xeyl xemgîn da jî dibê keçê me dilûlîlin zilxet xet kin. Qehremanên me keçik ew jî wara bûn. Wana çi hêz dida we. Wextê Se'dûn Dewrêş qisa tê wê tê gotin bavê Abdalê dibêje, Dewrêş tarî dibêje, Abdulê hat serî min da ser çonga xwe. Dûm keçê me ji me re piştin. A dixwazim tu ji vî hawî de çikî dest pê bikî, wa keçana we didîn hûn xurt in, keçan çi hêz e moralê we radikirin, di her havî de. Yanî hevaleke keçik were bû li ser çê we didî çawe ya û çi rengî we lê dinêrî. Spas ji bo pirseke pire girîng e û rastî berî çend salan bû, berî çar çar sala pênc salan Bûyerek min re çê bûbû min ew bûyer heft heşt heleqe bi navê Li girê jinan yan di şevek di destê jinan de yan her carê min navek lê dikir di memleketê jinan de heft heşt heleqe teqrîben min pê hev ew kirin milet Teban ji şêst şevî min yek nivîsandibû. Ez bawer nakim belkî hineke dî re dubare bûbê bes ne wekî ku bi min re dubare bî. Ez xwe nas dikim ji her kesî bîtir. Îcar min wê demê min got pirsa hane ku şerq û xerb tev bi pêk hetî û dostan meraq dikir berî dijminan. Yanî dostan ew pirs meraq dikir berî ku dijmin meraq bike. Yanî ev çawa bi hev re dijîn? Ev çawa ku anin bi hev re bijîn, çi hêzê ji hev digirin, çi quwet heye, ne hindik e, yanî tenha Lê ji min pir ne xerîb bû, ji min pir ne xerîb bû, çima? Yanî berî wê bi çend salan min va tişta dîbû, min xwendibû, min nas kiribû, min zanibû em bêjin di nêvê partî de kî ê pêşiyê tê dabûn, em bêjin çiqas keda wan tê heye. Lê dema ku mirov di nav de bê hinekî tu bikî nekî cuda ye em bêjin yanî li Lubnan em bi hev re bûn ew jî wekî wir bû. Ji xwe gerek milet vê zanibê. Yanî ew çend caran ez çûm yanî sê caran ez çûm bes cara dawî rastî hêjmarî dî pir bûbû yanî a li binan ez dibêjim cara nod û yek bihara nod û yek yanî em nêzikî pênc sed û heftî û çend kesa bûn ji vana parek jin bû her yek ji welatekî hatibû her yek ji bajarekî hatibû her yek ji mektebekê hatibû qet caran hev nedîne ema rehek kurdînyak yanî armanca welatekî vana tev digînê hev de Dema ku armanc dikinê hevdi vê carê tu dinêrî ku û tiştekî din jî bêjim îdî esas hatibû çêkirin. Yanî esasê ku çawa kanibin bi hev re bijîn tu bikî nekî em wekî ez nabêjim dewletek lê civakek bûn. Yanî ev hêza li çiyan min carekê gotibû yanî çardeh hezar û sê sed pênc sed dema ku herî zêde bû di vê quwetê de bû ji nav em bêjin ev xwest kurd. Ema vana civakek hatibû çêkirin. Vê civakê wekî dewletekê qanûnê xwe hebûn. Ne weha bê qanûn bûn. Milet her yekî li gorî xwe tefsîr dikir. Hinek wan digo dibê, hinek wan digo nabê. Heta niha, heta îro, em îro li li li Ewropa ne. Ez dinêrim hinek derdikevin bi bi nêrîneke şaş dinêrin yan nêrîneke Tevî bibûrin. Tevî ku wa çaxê darin li cihan diaxifin xwe bi wan serbilind dibînin, bi wa keçikana. Ew bûn ê ku dihunî li ser wan diaxifîne nas dikin. Di nêrî xwe bi wan serbilind dibînin. Mihrecan bi navê wan çê dibin. Sembola Mihrecana Kovanê ew e. Darin eger di perlemanekî de cihekî diaxifin dibê keç û xortê me lê bi taybet ji ber ku qet li cem kesî çê nebîye. Dibê jin em bêjin vî karî dikin. Lê dema ku em tînîne bîst sala berê yan sis salî berê carna merî bixwara dikenê ew ev kes bûn ê ku va tişta digotin ema bû waqek bû waqek ez bawerim tiştekî pirî rast bû ku tu nîvî civakê nîvî civakê tevî bikî Tevî çi bikî belkî hinek tişt em nebêjin zilm lê em bêjin zor zêdetir li wan dibû. Yanî tu bikî nekî em bêjin di civaka me de fîzîkî aliyeke, erf û adet aliyekin. Yanî gelek tiştê em bêjin şaş hene. Lê li wir tu dibînî ku em bêjin jin hêzeke min dihonî pîr di a berê de jî min got yanî sala nod û sisê gihiştine derecakê em bêjin bi navê Cihêşê jinan çêbibe. Cihêşê jinan. Ji bo vê hinek car tu cirêve jî kirin. Berê yanî ji her fesîlak em bêjin sê mecmua bûn, ji her sisiyan yek jin bû. Pişta ku em bêjin dibûn sirrî, yanî tu qala heftê heştê kesî dikî, du par xort û parek jin bû. Lê di nû du sisiyan de got em elmuhim biryarek wiha hate girtin, cihêşê jinan. Em bêjin heftê heştê kes tev hev jin bûn. Çend ciyan û wanî ticerbe kirin û çê kirin, bi taybet em bêjin li Botanê em bêjin. Vana çi kir? Vana bi xwe diçûn, pîlan dadanîn, bi xwe diçûn rê digirtin, bi xwe diçûn şer dikirin, bi xwe diçûn dixebitîn, tiştê xwe bi xwe vedişartin. Yanî tu digihî derecakê ku jin konê her tiştî bike. Çima na? Teban rêberê wan jî ew bûn, fermandarê wan jî ew bûn. Taban ji bo ji bo fermandarekê tu vî karî bêjî ne ne hindik e. Yanî mumkin e di haleteke adî de li welatekî di cêşekî nîzamî de cêşekî wekî Almanî wekî em bêjin Sûrî wekî filan derê quwetek li pişt te heye. Fermandar tiştekî pir nawestê. Fermandar pir nawestê. Bes fermandar di hêzeke wanî de dixwaze bira a grûbekê, komekê bê, dixwaze bira a siryakê, a em bêjin grûbeke mezin bê, çi dike? Xwarina wan, vexwarina wan, perwerda wan, pîlanê wan, problemê wan, kêşeyê di nav wan de çê dibin, wan çawa îdare bike, vana yanî her tiştî îdare dike. Ji bo vê yanî ne hindike tenha konî em bêjin di Sûriyê de jineke eqîd bibînî. Yan jineke emîd jî bibînî. Nizam emîd hebûn te nebûn lê raîd û û eqîd hebûn yanî. Baş. Vaya bi çi derecê digî kî? Vaya yek xwendî ye camia xelas kiriye. Darê ji milazim de dest pê dikêne. Her sê salan bilind dibê heta darê digî. Her sê sala xwe bûn dikê ritba ku erê. Pir xebitî bê, hindik xebitî bê. Adî li ku xebitî ye? Li mektebekê, li ciyekî perwerdeyê û mûrê xwe dimeşînê. Lê li we çiyan? Ne waye. Li wa çiyan gereke xwarinê wan, vexwarinê wan, çawa kanibe wana îdare bike, çawa kanibe ji wan re pîlanan deyne yanî pir giran e. Ez bawer nakim mirov kanibe xwe şik wesfekê pêde ye. Pir zehmet e, pir zehmet e. Lê tevî vê jî yanî ez hinek car sere bêjim ji Eser ti rê diketî, qet nêrî şeklî wê ye, yanî rû wekî ku kufr dibêjin, rû û rixsarî keçikekê bi şiklekî ye. Sibê te lê nêrî te nêrî hatî guhirtine ji netîcê te'b û netîcê wa kedê ku didê, şeklî wê hatî guhirtine. Tevî wê jî qet ebeden yanî ha nada paş. Ebeden. Wekî ku xortekî dikir bil'aks dixwast wan nêrîna civakê li ser xwe ku eqdeke kêmanî hêşta jin ji peyan kêmtir in. Heger karek hebû wan digot em dixwazin herin. Ji bo çi? Ji bo ku pêşiya wê ew ê bigirin. Pêşiya wa nêrîna şaş bigirin. Yanî jin xwazine pajin, nikanin, pişt peyanin, virda wî da. Bil'aks yanî wana dixwast vê nêrînê biguhêrin, ji bo wê jî bîtir xwe diwestandin. Çima min got em bêjin li jêrê deh saetan meşiyayê ne? Yanî tu li jêr nêrî şeklê xwe tiştek e. Sibê te lê nêrî em bêjin şekil dibe tiştekî dîn e yanî. Netîceyê te'b tu bikî nekî fîzîkî yanî em bêjin yanî mirov ne wek hev e. Lê va keda gişkî didan ji bo ku yek nêrîn nê ser wan a. Tevî ku ê camiatan hebûn. Ê qet di rojekê de hinek ji Ewropa hatibûn em bêjin. Hinek em bêjin hesab bike yeke Kobanî mîsal yeke Kobanî ev ya heyata xwe de çiya dîne mumkin e kaşê miştenûr nedîbê. Ema li we çiya bimeşê li çiyayê ku em bêjin tu destan pê de hil diperikî dad kevî û radibî yanî wek dibê peyayê ji xwe razî nika bimeşiyana yan digo em westiyan yan em wîdî nikanin Lê wana qet va ewa dernaxist ji ber du sebeban. Yek, gereke xwe kêm nebînin, di du gerek xwe bidin pêş ji bo ku kes li ser wan tiştekî negire. Belê mamoste Mehmûd, na ez dixwazim tu bîtir min re ser morala ew bikî. Yanî te dinêrî keçeke fîzîkîyan yanî zeîf e û te re heta dawî dimeşe, mil li mil Tara Dosyê em em ez bêjim em bi teselsul herin ji bo teselsulê de wê çi bibê ye? Yanî her salekê çîrokekê em tenê bêjin. Di vê salê de wê gelek tiştê nav, kes, şexs bîtir bîtir bi teselsulekê wê ez bêjim kesê ku tamaşe dike bîtir guhdar kê. Ewl cem te Mamosta Mahmud fermo. Yani em bêjin nod û didi ez bawerim meha heşt bû ez çum cihekî min got partiyeke nehatibû avakirin. Partiyek hatibû avakirin va partiya ji bo perwerde ez çûm mir. Biborîn. Va partiya bi navê Partiya Azadiya Kurdistanê pak bû navê xwe. Tenê ji bo başûrî welêt hatibû avakirin. Teban kesê em bêjin rêberiya wê dikirin kesê başûrî ji başûrî welêt bûn. Lê me alîkariya wan dikir. Lê tu bikî nekî wekî em bêjin va partî dînê jî yanî her partiyek bi cihekî de girêdayî ew jî pekê de girêdayî bû yanî vaya her kes zanê hacet nake ku em tiştekî ew nabêjin yanî em tiştekî veşartî nabêjin. Çend komp bûn? Em bêjin sê komp ew jî hate vekirin bû çar. Di va her çar kompan de teqrîben ez bêjim nêzîkî hezar kesî hebû. Para mezin ji vana, para mezin ji vana Erê nod û dide ez bawerim me hate baxê bû ez çûm wir. Para mezin ji van yani tu kanî bêjî ê nihatibûn. Parê kevin rastî pir kêm bûn. Yani tev ê nodî û şûn dabûn. Yani salek di sal. Wê rojê jî min got hêjmar pir dibû. Yani ro bi ro heger ne bi sî û çelî bû, bi dehan ekîd hevê dibûn. Him ji başûr, him ji bakur, başûr teban kêm bûn wê çaxê, bes di başûra dihatin. Him ji Ewropa dihatin, him ji bakur dihatin, him ji Rojava dihatin. Teban ê ku di Ewropa re dihatin, ew jî dihatin di rê Akademiya Masûm Qorxemaz hebû Libnanê, di wê rê re dihatin, perwerde didîn û dihatin. Lê ê ku di bakur re dihatin, feqîrane nikabû hinek wan perwerde bidîn. Yanî yan bi salan diman pişta dihatin yan jî li wir diman em bêjin heta ku em bêjin birîndarbûnek çêdibû yan tiştek çêdibû. Elmuhim em nelvirin. Di mentiqa ke em bêjin navê xwe heftenîn bû di vê mentiqê de gund çend gund mabûn. Çend gundê ava, teban di heştê û heştan de va gundanan hatibûn xirabkirin û berî wê jî çend caran hatin xirabkirin û hatin rakirin. Lê milet nûd û yek û piştê vegeriyan çend gund hatibûn avakirin, hinek jî dihatin û diçûn. Mamosta Mehmet ji kerema te gotanî nêvî gunda got li ber bajarê mezin bê ji bo ku îsan çikî caran texeyil bike. Da diyê heftenîn mentîqake nizam belkî miletî me ne diyê miletî dîn û tev zanin heftenîn mentîqake Ti dikê hesab bikî em heger ku bêjin ji Zaxo dest pê dikê yanî navbera navbera du çeman de ye. Çemê Hêzil, Çemê Hêzil heta digê Çemê Xabûr. Belê. Çemê Hêzil heta digê Çemê Xabûr. Vî alî xwe av e û wî alî xwe av e. Îcar Çawa ji te re bêjim? Vaya ve carê min dihunî jî got çi eşîr lê hebûn, sindî lê hebûn. Zat warê sindiya ye. Sindî di mal mezina xwe hebûn. Mala Bişara axa û mala ez bibêjim derkara ecem mala kê bûn? Mala Sadiq Emer wan bûn. Gulî lê hebûn ez bawerim. Çend gund jî ê guliyo bûn. Yanî di eşîr lê hebûn bes hindik bûn yanî ji ber alî çiyan alî wîdî dikete navbera çiyan gelê Pisaxa û alê Sineht û alê em bêjin Perex û çend gund de dînê hebûn nêzikî Zaxon e vaya girêdayî Zaxon e mentîqa bajor lê li ser sînorê baş bakur sifir in. Li bakur li muqabîlê wan Şarnex muhafize tê, vê carê Uludere bajar tê, qilî bajêr dibêjin. Îcar ji vê re digotin, em hinekî cografî ji têkevnê kiya, ji vê re digotin heft tenîn. Li bakur sirtek hebû navê xwe Tenîn bû, Tenîn. Îcar hinekan digot çi, digot ev heft tenîn ji ber heft caran li wekî tenînê ye, yanî heft sirte dirêj hene wekî wê Nav ji wir hatiye, bûye heft tenîn. Yanî va tenîneke vaya heft in. Îcar fere bû, mezin bû yanî em bêjin hema nêzîkî ecebe çiqasa bû. Meşê teban tu nikanî ew bikî lê wekî dîn dora belkî panzdeh bîst kîlometre dibêjim dirêjîya xwe hebû, zêdetir jî. Bajarê nêzîkî wê em bêjin wê çaxê mentîqe bûn ez bawerim niha bûne nahiye bûn. Niha bûne bajar e, derkarî hebû, bêgova bû, batûfa bû. Gundê îstratîjî ê ku Sedaman gundana vala kirî hebûn. Bêsivê bû ez bawerim e. Yanî va gundana bir biçû bûn. Ema gundê di nêv de em bêjin Gelê Pisaxa, Pîrbila, Banîkê, çend gundê din Keşanê, Şûdînê, Şûlînê, vana van gundana hinek ji wan ava bûn, pir hindik bûn. Ema tev dar û ber bûn yanî çandî bûn, milet dihat xizmeta evê xwe dikir. Elmuhim

Teban Ronko rê bû yanî ew ew tune bû îdî wê derkê li hefteyînê wê rizgar kiriye dest medê ye. Tenê wê çaxê tayarî ew hebûn. Firokên AWACS'ê Amerîkî hebûn, evê ku radar li ser ê xeta erd sî û şeş û sî û çend bû, çel û şeş bû diparastin. Ew no diçûn dihatin. Îcar mila tenek digot çi ku ew no dihatin ra serî sînor diçûn digiştine sînorê Îranê û di zîvirîn dihatin. Mila digot çi? Hevalê me teban ê ji me kevintir. Digot ku hatin şûnê xwe de rûnin. Me digot çima? Yanî em rûniştine em diket çi foydê bike? Hey me dibîne yanî. Digot ev ya Eger paket li erdê bê jî dibînê. Teban pişt re em pê hisiyan rastî ev teyara ne ne teyareke normal e. Yanî hesab bike ev teyarî ew ê hene. Car hebû vay xezanî ku teyaran kurosînê didêkî. Erê. E, çi dikirin? Him radareke pir re mezin li ser bû, yanî bi qasî xaniyakî li ser teyarê bû. Radar bû. Me vaya fehm kiribû. Û teyariyê dînê dihatin mixapê de digirtin herdiyan tiji dikir. Teyariyê ku diçûn li Iraqê dixistin û vedgeriyan. Vana jî herdiyan tiji dikir dihatin. Pê re dimeşiyan. Ya û her teyariyê em bêjin êv siteş bû nizame çaxê çi bûn yan êv şazdeh bûn. Diketine bin çengê wê te lê dinêrî li ber wê naxewinîn wenda dibûn eslen di nêv de. Evqas mezin bû. Yani pişta me fehm kir rastî jî yani ala kol in. Piştê demekê eman ne bi xêr û ne bi silamet ew şerê başûr dest pê kir û ew çêbû û elmuhim em gihîştin roca dawî roca dawî li hev hatin çêbû itîfaq çêbû teban keda kê bû Kedo Fuad Masûm qet nê ji bîr kirin ez borim yek rehmetî bû nizom sax e kedo Nûşîrwan Mistefa tê de hebû a Osman Ocalan bû û yekî dînê hebû navê xwe ji bîra min çû ji demokratê ji yek bû va her çar camêran a li ciyekî gihiştine hevdeh li cem eşîreke ez borim li mala serok eşîrekê Ku ney şaşim biro dostî bû. Wanî digotin yanî ha. Ez vayê pir ney miteekid im. Erim li hev di hatin û li hev dikirin û vir da wê da. Ku gerek e ji dextê tirkan e pir, em nekevine tefasîlê dînê. Ji dextê tirkan e pir gerek e quwetê eskerî ji ser sînor pir kêm bibê. Yanî li hidûdî sê mentiqe hene. Va sê mentiqana. Va sê mentîqana li ku bûn, yek em bêjin zap hebû, yek xakurkê misel yanî yek ditkî bêjî nêzîkî miselesî Sûrî û Iraqê û Tirkî bû, yek nêzîkî miselesî Iraqê û Îranê û Tirkî bû, yek jî di navberê wan de bû, mentîqa ke ew jî pir kevn e, pir çiyayî ye, jêr digotin ava şîn, zapo, mentîqana. Li her sê ciyan jî piştî ku şer hate sekinandin ez eweke şer bêjim yanî wek dibî çîrokeke şer. Piştî ku em gihîştin wir miştera gotibû cêwî min bi min re bû. Cêwî min him pismamê min bû, him hevalê min bû, him dê me dotmamê hev in, bavê me jî birayê hev in. Min him bi hev re dixwand, em di xaniyekê de bûn û em bi hev re ji rêk hetin çûn. Yani îdî ji Wanî yê ez bawer im nêziktir qet ew şê nabê. Nêzikbûn şê nabê. Yani em ji biran şirîntir, ji hevalan mestir, ji dostan bîtir li cem hev bûn. Çûkî yan bi hev re mezin bûn. Ala kula. Birêz qereyalan derket pêşiya me goşte Osman Ocalan itîfaqek çêkiriye ez xwe narim. Herfî yen yani. Ez bi xwe narim û işte em mecbûre quwetê ji verkê derxin, quwet herê wir. Teba ji dîrokê re dibêjim ne ne ji ji çend kesê ku me gudore dikin yan yanî ev hevalê hane ku ê bi min re ne ê sax in teban niha belkî dibîsin hinek dibînin ku heger tiştekî şaş hebe bêjin. Elekulin go ez bi xwe narim. lê qirar hatiye girtine roja dawî piştî sî û sê roj bûn sî û du roj bûn gereke li va ser sînoran quwet kêm bibê li gorî îtîfaqê di nava me û demokratê û yekhetiyê de ev tişta hatî îmzekirin û Osman Ocalan kiriye û ji kekê xwe re bêjim tirkan jî qebûl kiriye. Teb'an li gorî ku Tirk bêjin têkevin arşîfê Tirkan him konin bibînin em teqrîben nizom sê hezar hebûn tim hebûn deh hezar û tiştek bû. Tirkan em bêjin ji xeyrî quweta mihellî sî û pênc hezar esker ji derva wanî hatibûn. Yanî ji ê mentiqê dûr. Û tu dibêjî em du hezar û pênc sed sê hezar û pênc sed

Ê li ser sînor em bêjin her ciyakî ketîbak yan sirrîyak yan ciyakek ê em bêjin parastinê û çûn û hatinê hebûn. Lê vana tev ê sabit bûn yanî. Ala kullin em ji vê derbas bin. Hedesek min re çêbû wê rojê xort û keçan ew dişewitandin. Çek dişewitandin ew dihate bîra min. Min li ser nivîsandibû hinek anin bixwînin yê ku dilê xwe dixwazin. Ala kullin Cêwî min piştî ku em gihîştin wir heftak dirêj nekir bû berpirsyarê grûba parastina Qereyalan. Yanî ew mesûlê hîmayeta wî bû û wî re bû, tim wî re bû. Em min piştî ku va îjtîmaa çêbû piştê şer goştet kê quwet ji vir derkevê herêya û cih jî bêli kirine kê herê Silêmanî ye. Cî ku niha lê heyî, em bêjin cî nêzîkê Qandîl wa deran. Min jê re got, min got here jê re bêje bê ez naxwazim her. Ez jî dixwazim li vir bim. Çû jê re got hat, got gotê nabê em dike yanî si çel kes bimînê li vir, si çel kesê kevin, xort, bi tecrîbe, ku anibin yanî xwe veşêrin yan em bêjin her neciyekî dînê, elmuhim yanî quwetê wek dibê em bêjin ê çawa dibêjî yanî ê bijartî bê. Xortekî dînê rehmetî ê hanî ku min çend çîroke wî gotin Tixtor Ferzende ew ji wê çaxê Tixtor e. Min got Tixtor got ez dike herim jê re bêjim ji ber ku vê grûbê Tixtorek pê gerek e. Yanî bi vê hicetê ji bo ku ez jî nerim. Eger si çel kes li vir dimînê textorek bi wan gerek e û kesî textor bi wan re tune ye. Belkî ez qane bikim, yanî birêz Karayalan qane bikim ku jê re bêjim ez jî bimînim. Min got wela tiştekî baş dikî, heger te kir bê yek hê alîkariya min dikê, kanê alîkariya min bikê Dilîne nezane bes. No em hîn nekiştine were we hîn pêjî ne dirûnê li zanê hewa naxwe bes min got bêjî em him tedî ji nodî de teqrîben min nas kir nod yek bû ecem miştera mesela diranê xwe wî got ku ez çû me hevde nas kir min pir jê hez kir wekî din jî me hevde dî min got here jê re bêje bêje yek û di du sisê el mihim çû hat bû ne ez qebûl kirim û ne ti qebûl kirî dibêje si çel kese gerek e û dikê herine. Elmuhim em doketin cihekî teban hîn şer henekî berdewam e tank û top û teyare û vir do wê de û arê no teqereqa bes em di alîkî re doketin em êdî noqta herî dawî cem e yanî diştê dîn kî dest me derketin teban sî û pênc hezar askerê ne hindike yani yani cêşekî nîzamî sî û pênc hezar asker mehekê û sêr yan car hewû deh teyare li jor bûn deh teyare Vî sed tangek bû. Elmuhim ev yo meselake dirêj e ancaxa min. Me çi kir? Çare nema min vir da wê da kir elmuhim min dî navê. Min jî rastî tenazel nekir yanî ku min xicil bike ez herim xwe jê re bêjim. Ji ber wana herduyan ji ber min ve got yanî. Elmuhim em çûn em wan li pê hev dine êdî bû riya dîn sibê gotkê derbas bine herine. Çi wayî nehatine? Got bas wayî nehatine em çûn me dî qelabene. Yan jî belkî hevalê berî me çûbin. Qellaban et kê va ji me ji vêr kê ji vê mentîqê rakin bibine mentîqa ke dîne ye. Îdî em ji mentîqê çiyan derdikevin dibê dişt. Ez çûm midî yek di kuda rûniştiye çiyaye vir kevire vir kevire yek dorxu devî ew ê dayîn nigî cê nigî însên tenê heye. Pêş me de çûn ê pêş me qut bûn derketin çûn. Êdînê ez îl pêşiyê me û em bêjin yanî mecmûa mel bê min e. Teban her kesî ew ê me bi me rane yanî. Ez gihîştmêkê min dî teban dû re ji min re gotin qamaqamê zaxwe ye, naîbê qamaqam e, tiştekî wanî ye elmuhim yanî. Bes kî ye ez nizanim rastî. Teban gor ku şebaban gotî. Min dît wir de rûniştiye. Go navê te min navekî gotiş kurî min got ji Urfayê me. Min negot ji Rojava me. Go çekê xwe deyn û derbas bin. Go çekê xwe deynim li wê paş xwe nihêrî. Kî va eceb çiya bû kî bû ya Rebbî. Ortekî ji Efrînê bû ez bawerim. Mivînê hêrî çekê xwe deynin do neynin yanî te dî şervanek bê çek heqê xwe diqirçin. Yanî tu bê çek tu çî tu li wê derkê şivanek ne şivanî jî îca wê te ku de bibine em bêjin ê pêş me îdî çûn ji me qut bû em kesî nabînin. Em ji te re got zinarek e te nîkê xwe bavê jî wî alî îdî ê paş te ji te nabînê. Min dî hinek çek li wir dayîne li paş Wî zinorî. Î min got, ji me re gotin, teban berê me pirsîbû, tevê çekê xwe dorin, got na. Çekê xwe deynin wê çekê we ji we re werin. Deynin da neynin vir da wê da, ê paş xwe re got, got dema ku ê pêş te dayîne dêmegî, yan dêmegî hineke mezin pêş te de çûne wana danî. Tiştek hate xeyrandin. Erê, ya sêdî me çeka xwe danî û em çûn. Em çûn lê tu zanî ku goça ku xwe dey ne ne tu hes dikî ku tiştek wanî ji canî te çû. Ji ber tiştek di dest te de nema. Yanî şervanek bi wê çekê tê naskirin. Bînî ku tu heta niha e, însanekî azad bî û tu îro bî esîrek. Çima? Tevî ku birayê tê ye. Em kurdî bi te re diaxifê ye. Ne. Ne bi zimanekî din e. Û tevî ku em zanin îtîfaq jî çêbûye. Em rêva darine hinek dibê bi kê me teslîmî tirkî kine, hinek dibê bi kê wanî bikine, hinek dibê ne rast e. Ji ber cara yekê tiştekî weha çê dibe. Yanî navberê du sê quwetan de, quwetê kurdî de îtîfaqek çêbûye. Ji îtîfaqê bîtir dewletek li ser muwafiqe va dewleta tu meheke û sê rûne şerê wê dikî ye. Yani tiştekî ku ku ku neyew kirin. Nê nê nakeve serî me re. O dinê wer xwest kuştî û birîndar heye hîn tu tu tu tu nikanî nikanî bixwî nikanî daqurtînî. Elmuhim em daketin çûn wellahî got got siwar bin. Got li ew ê siwar bin, li qelabê siwar bin. Û qelabî herî evê mezin. Çi hat bîra min? Hate bîra min dema ku em bêjin di nod û yekê de milet derbastibû diçû Tirkiyê wanî nan çe dikirin, nan davîtin. Wan jî nan wanî davîti me. Ji ber we qasroya em bêjin hinek car hebû sê çar yan em bêjin te nikan bû ya hindik bû yan em bêjin rokê sibê heta yê varê te nikan bû nan bixwara û xwasa tenwa her di sê royê dawiyê jî nizanim nê bîra min e me nan xwar. Ala kulan ez nuqta ke wanî a çûçik berî ku em bigene wir bêjim. Roja herî dawiyê em li jor in em dad kevin min ji xortekî pirsî sibê heta êvar e teban qesbe em paş ciyakî de bin min ji yekî pirsî min got çi bi te re heye? Got welahî tiştek min re tune ye. Êdîn got got şîrî bi min re ye. Şîrî çi? Teban av tune ye. ku şîrî nîdo nizo min ji kêrkê ye min rokirî û wanî hatiye. Min gote tiştekî pir baş kirî ku hinekî bimere û şîrî xweş e yenê bikê. Şîr hinek wan te dî ew e şîrî ord e toze î nîdo ye. Min kire devî xwe eştera bêjim ku diranê min û lêvê min gî bi hev de zeliqî. Şîre û eşq e. Û ez tenê me tîne. Vir da, wî da me tehmûl kir, em çûn. Yê vorê ku em serejêr dibin e. Em pir in, ne yek e, ne di din e, bi seda ye. Min dî xortekî di diyan dengê ew ê jê tê ye. Dengê qirteqirtê. Min got çi ye? Vat çil cem te hê? Got wala nok in. Nok? Nokê eşq. Em got ka çendek wan bide. Wala camêr çendek dane min. Çendek done min me wo teqle kir, wo teqle kir nokê eşq in û wî şî diranane min vo nok ona ew bikin, hûr bikin. Nokê wo diranin. Bes min tiştek keşif kir, min dî wo nok ona tîbûna me dişkînin. Te hingî dizîvirîn î û vir do dikî û wê do erê no sonî devî xwe do. Min got ko mide. Ê paş min got mide, ê paş min got mide, elmuhim nok wergot çûn. Ku kirtekirtê şeva we. Carekê min dî ew got ku bira heva te dî emir ji pêşê de tê yan ji paşê de tê. Yek ji yekî re dibêje. Got bira heva nekine kirtekirt. Pendê me dî werqas dengê kirtekirtê mê nokan çûye heta gihiştê hinekan e ku emir dane ku bira nekine kirtekirt. Ala kulen em çûn. Em çûn gihiştin kur, em gihiştin Li qalobê sor bûn em birî çûn bajarekî nexwastin ku me di alî zaxo re bibin. Em di aliyekî din re bin ji bo ku di nêv tirkan re nerin. Çiwa çaxa ku em siwar dibûn jî camêran got ku birê teyare wan nebînin, acele bikin û vir da wê da û erê na em tirsin teyare li me xin te dî. Yanî wê çaxê hikûmeta herîmê rastî nikabû tiştekî ew bikira. Yanî nikanbû ji tirkan re bigotin na yên tirkan çend caran em bêjin di şindir şer da jî li nêv pêşmergan xistin. Heme gotina keçikê ji bîr nakin heme pişta ku çûne bajêr heme gotina ke pirsa tê li ser jinan ez ê vê carê bersî vê ser navê yekî pêşmerge bidim ji bîr meke were. Belê. El mim em çûn li ewê siwar bûn. Em li basê siwar bûn. Em dorine kuda dorine em nizanin. Got em dorine Silêmaniyê. Îcar hinek hevalê me hîngî ku ew spî ketibin yekî Yanî digirtin. Destê xwe dikirinê kê û digirtin. Ji cor çiya bû ez borim. Li pêş mir nuşti te dî basê wan miqabîlî hebe. Me got çiya haja şifêr hebe ra nekeve di va zinoran û va ewan de va çiyan de ra dibe û da dikeve te dî riya deştê te nebû. û em jî di olê riyê çiyan re darine wê çaxê ew mentiqa dibin hukmî Yani o şqelabe çune base Erê em şqelabe çûn basê kirin ha Hı. tiştekî dîn bêjim Hı. camêrin em birî çûn met'emakê Hı. em li ku birin met'emakê piştî vî vê teqereqê gişkî em birî çûn qelabê em li ciyakî danîn Got bi karin herin nan bixwin. Zanî kê heq dabû em nizan bes ez texmîn dikim wana dabû. Yanî ne meqûl e ku şebab herin. Ji ber pere me re tune bûn û me çû her yekê xwarina xwe xwar. Zanî nizam saet yek bû, saet duwazdeh û me xwarina xwe li met'emê her yekê etûrek da me. Ma xwarina xwe xwar û em li basê siwar bûn. Piştî ku em li basê siwar bûn tedî bas germ e û xweş e û erê na ye. Ê ku dinya germ dibe wan mîratê wan e di canî meran de û jî dikevine hereketê. Ji germê hez nakin. Zanê. Îcar me got çiya vaje şifêr hebe em jî li ê yekê ne ê di diyan li paş şifêr in. Şifîr jî stran kirêkê nizam çi kirêkê vir da û geh şorê dike û ji xwe re elmim rê dirêj e yanî ji ji ji paş dihokê wê tu batûfa û bêgo wabû ji wa derana heta tu herî bigihî Silêmanî tu zanî yanî rêya şevekê zêdetir e. Îja çiya got ez ke ew ke çêkim bira vaya qet ranekevê. Tî çiye tî çi bikiye? Mirî yek di dê xwe derxistin wanî paşî da ser ewê şifêr doyî nizam şifêr sax e mirî e elmuhim yek çendeke xwe dane şifêr wala saetek di dîya neçûme dî şifêrê me îdî yê hereket kir bi ketine canî wî îcar ê hane ku canî xwe pakin jî dikê ew bikeye kê hereke bikê û xûnê bimijê û virda wî de bikê wekî ewan bûn wekî va çi dibêjin wekî me digo li Kobanê me digo kilmêş Zanî di kur re dorê dişewitînî û wergo xûniyê koç dikê. Îco şifêrê me elmuhim hereket kir xwe wo dikê wo dikê novê min neyişiya wê. Elmuhim ez bower nakim ew şifêrê feqîr heta vegeriya malê ku ku xew veçû. Mistehîl e rakeve. Ji kur rakeve? Erê ala kulen em çûn em rûkê didiyan li Qeladizê man yekemîn car rastî me Qeladizê dî ku Qeladizê bajarekî li erdê ye. kamil nîvî bajêr teqrîben heftê û çaran de lêxistibû û ez bawer im di heştê û heştan de jî lêxistibû. Yanî hema hema nîvî Kobanê bûbû. Zanî bajara mentîqe teban. Em li wir di ser riyan man mala wa camêran ava. Me nizanbû xwarin ji to tê Û me nizanbû ku milet çawa alîkariyê dike rastî. Miletê Silêmaniyê. Yanî ê qela dizê bi xwe. Alim piştî di sê riyan em çûn gotin wene her ne ciyekî ye ev miqerê Mam Celal e, Mam Celal berê di dema şoreşê de li vir bêye. Tam nuqtê sifir li ser hidûdê Îran û Tirkiyê bû. Navê xwe Zelê bû. Alî Îranê jî Nûkan bû. Zanî. Mala ewê hebû. Mala birêz Mam Celal hebû rehmetî. Di qat bûn, çê kirî bû erê na. Osman Ocalan tê de dima. Wekî din jî malê pêşmergan hebûn. Yanî sê xurf sê xurf bûn. Em wa quwata tev ketin wê derê. Îcar ji wir me tiştine din dest pê kirin. Te kerem ke vêcarî îdî ê ku em gihîştin wir jî şûnda nizanim. Min kurt û kurt birî. Heger ez wanî hinek tefasîla bêjim ez bawerim em saeta jê dernakevin. Lê me gerek hebû. Sewab ji kerema xwe tişkî pêçê xwe li ser şaşeya bikin teqrîben du stêşan. Me gelek hevalê xwe kevin dîn ji ber ji her derê hatibûn. Ê haneb sala ne mayî. Kî wê demê şehîd ketibû, kî wê demê şehîd ketibû heta wê rî ê mê nas yek yek me dipirsî. Emen ha werna we mamoste Mehmûd. Ema werna we ew taybetî. Kerem. Pirsa bin ku em bêjin milet pirsan dikê li ser vê li ser vê ewê Wek dibê vê nuqteyê kanin ew bikin. Na, millet kanê pirsê xwe bipirsê sebî mijar bi halê gide nerê. Bipirsin, me xwest em hîro bikin. Ne kan em xetrê te pirsê wana elim pêk bîne Mamosta Mehmûd. Normal e. Mamosta Mehmûd, te ku bîne bîra min keça Kurd di bajêr te ku moral te ku pirsa te sebî hûn Hîn maye ha, hîn maye. Ez wê bêjim vê cere gerek em em em çi bikin? Eger pirs ji xeyrî wê tine bin em bi teselsil herin. Em li li Tiştek li vir çêbû. Quwetê me per ê Rojava yani ê Kurdê me Sûrî û ê ji Ewropa hatî vana te dî nehatibûn. Erê. Tecrîbê xwe jî pir tune bûn. Lê di va şeran de û piştê wê êdî dikanî bêjî yanî çawa çêbû Ez aw xweş te re bêjim. Tevî ku ez malekê de bûm her sê rengê çekan jî li mala me hebûn. Û bi çûkî de jî yanî him çifta me hebû, him a çûk hebû, him a dirêj hebû. Belê. û min teqand. Tê birê min e cara pêşê min teqand sêzde danzde salî mirovekî me zewicî carekî yekî wa destê min girt got tu zanî qey heqê wayê di teqînî çin e. Bavê min neyl mal bû min jî biribû çûbû daweta wî bû. Hemedî Îdû belkî milat nas dike. Îcor dîng dîng dîng dîng yanî ez natirsiyam ji ji vî tiştî zanî. Wekî dîn Seydê pismamekî min hebû her ku çû Seydê ez jî biçûk bûm zar bûm. Pêro diçûm min jî axa rat kir ez jî pêro diçûm. Bes li wir roja pêşî şansî min î xerab bû jî yê ku dihatin me xetat bûn. Di nîv saetê pêşê de tu hesab dikî ku kî davêjê davêjê te ye, kesî kesî dî nabîne ye. Ji ber sornakê ew nê. Meqûl e em serê xwe daxist pirda ku kî davêne min e ma vana ki qet kesî dî nabîne zanî. Şeve teban zanî. Dijminî li pêş dê zanî. Îcar hêdî hêdî merî di elimê ne min got ê hanî herî zêde ku bi vî tiştî re eleqedar bû ez bûm ne. Belê. Eger bi min werqas xerîb dihat. Min digot vana tev davîne min e. Yanî kesekî dî nabî newekî dî ne. Erê. Îco yekî ji Ewropa hatî yan yekî caran nedî yan yekî bajarî wê ji wî re çav e. Ala kulan em li li wir teqrîben gihiştine hevdeh zêdetirî hezar kesî bûn. Te dî gelek jî çûne bakur. bi dizî bi vir dawî de arîno çûne bakur di nêv dijmin re. Li vir lê em bikin nekin hineke mê rojava şikest. Yani hêvî nedkirin tiştekî weha pê. Ez em mîsalekê bidim. Mîsaleke pire biçûk. Yek wê demê hatibû pir mesulî girtibûn, însanekî emir mezin bû, zarê xwe hiştibûn. Yani insanekî biliyan bû ez bêjim. Yani qesda min ku ez bêjim têgihiştî bû, mesulê partiyan bû. Yani mesulê partî li ser rêbaza Barzanî bû. Zanî. Bo comêro jî wî em bêjin piştê ku bû pkk gotibû ez xwazim herim ez jî herime şer. Teban ku tevî ku mezin bû yanî çend zarê xwe hebûn. Nas dikim ya ez naxwazim nêvî wî bêjim rastî. Nêr me bijî. Teban ez gotinê devî wî dibêjim ha. Comêr di wî şerî de hatin. Ku hatin gihiştin gihiştine ciyakî darin em bêjin nit têne û ji ji ji Sûriyê têne û di vê teqereqê de têne û di nava şer de tu bikî nekî her qiyadak mecbûr e yanî wekî çawa rehmetî Celal Talebanî di hember Parlemanê Kurdistanê de em bêjin hinekî tehrî dikir ji bo ku va tişta çêbibe.

Hinekî ji wan re diaxifê û dike mecbûr sebebê şer û tiştê şer û vir de wî dibêje. Îca tev li ser şer dibêje û tev li ser boşûr dibêje. Ê ev camêro jî berê di portiya ke bi boşûr de girêdayî bû û mesûlek bû û niha jî hatê şer e. Comêr dibêje, Heval, kes wê tiştekî bêje, erî na tedî bi piştê ku axaftin xelas dibe, vê dibêje. Heval dibê kes tiştekî bêje, kes dixwaze tiştekî bêje. Comêr dibê, Heval dibê ez dixwazim tiştekî bêjim. Dibê tu saeteke di saet ji me re diaxifî, tu tev li ser başûr û li ser vir û li ser vê malê û li ser va ewan diaxifî. Em hatin li hember dijmin. Hela em wana hil bikin. Mişkilê mêdînê dûr e, em e di nêv xwe de hil bikine. Îcar Cemîl Boyix nêrê yanî birêz Cemîl Boyix nêrê va gotin yanî bînê ku gotinê wî vala derdixê. Tedî ew ya tiştekî dibêje ye ku wa mileta xerîb nebînê, ecêb nebînê va şerahê ye. Û va camê ra jî vî tiştî dibînê yanî sedim bî ye. Sedim bê ji çi? Ez vê mîsalê ji bo tiştekî didim. Ji bo ku wê dû re hîn çi bibe ye. Sedimî yanî em bêjin voyê hotê Elestos li hember dijmin şer bikê, mala xwe, zarê xwe, şixulê xwe, tiştê xwe te rikondî. Însanekî çel, çel û çel û pênc salî ne însanekî zarî ye û însanekî xwendî û mesûl e û siyasî ye. Zanî dibê wela heval diyar e ku te mişkire hîn fehm nekirî ye. Te gotinê me fehm nekirin dibê. Danî. Ala kulan. Teman camêr mo camêr dirêj nekir sê çar mihan mo û bixotirê we zorma mol. yani gu baş yani va va ne maqbule sedim yani. Mij bo çi got? Piştî ku em gihiştin wê qampa ku cî Celal Telebani hinek miletî me yê Rojava sedimî bû. Yanî şi sedî mî bî û te dît li di nav me de çiqas partî û kefteleftê siyasetê û û tevlehevî hebû bes ti şerekî ew tune bû yanî ti şerekî em bêjin wek dibê haletne şaz çê dibûn jî va haletane haletne tebîî biçûk bûn. Bes ti wanî bibînî û virda wê de û li başûr dî ye Başûrê em bêjin heftê û heştan karî saha karî heye, heştê û di diyan mesela cûd û coh qet heye, heft heştê de mesela sosyalîst û û yekhetî heye, di heftê û yekan de mesela demokratê û şûen yanî mesele pir dî ye, pê re hatî ye. Bes ê me kurdê rocava yanî çawa kurdek pêşmergak li hember gerîla bê vaya tiştekî xerîb û ecîb bû. Niha belkî hinek guhdarî dikin jî mimkin e hinek gotin motinê nexweş me re bêjin yan qebûl nekin yan mêjiyê wan qebûl neke. Bes vaya haletek bû çê bû. Alemê kitab li ser nivîsandin. Alemê vîdyo li ser, film li ser çêkirin. Haletek bû çê bû. Ji me, ji wan, ji vî, ji î dînê ez wekî çi dibêjime niha? Ez wekî yekî ku tamaşe kirî, Ya dîtinê xwe dibêjim me. Ne dibêjim kî rast bû, kî şaş bû, çima bû, çima nebû. Em nakevne wê mijarê kî rast bû, kî nebû. Em nakevne wê mijarê. Em çi dibêjin e? Hinek haleta şaz e yan hinek çîrokê di nêv wê de çêbû. Em wan dibêjin e. Her kes xwe re çi fehm dike ew mesela wî ye. Bes qesta min jî çi ye? Me kurdê rojava bi me pir xerîb û ecêb dihat. Rast e. Ne wekî ne wekî Kurdê din bû. Li wir li wir vê careyê çi çêbû? Piştî heftakî dirêj nekir milet pir aciz bû. Hinekan jî digot em dixwazin vegerine mal. Açiq açiq digotin. Îcar Osman Ocalan rabû çi kir? Rabû biryar.

Ku ji wê derkê derkevin, sebî milet, medenî, sîvîl nemirin. Na, na, na. Tirkan dextekî pirî mezin kir û ez bawer im hikûmata herêmê wê çaxê te dî hikûmat ni çê kiribûn. Tirkan wekî ku niha li Rojava dikin, wekî ku niha li Rojava dikin, wê demê jî li wir dikir. Yan em e têkevin, em e hicûm bikin tevî ku ku em bêjin. Yan jî em e sînor bigirin.

Yani bana ittifaqê kevnin di navberê wan da. Ema bana şertê esasî çi bûn? Şertê esasî gerek e ji sînor dûr kevin ji ber Tirkî dike hicret ji bo ku têkeve başûr. Yek. Di di Tirkî tehdîd dike heger yanî her tişt aşkere dihat yanî em bêjin heta roja ku berî şer dest pê bike Em bêjin qatran, bi qelaban, bi traktoran, temwîn ji hindir Zaxo, ji hindir Dihokê, ji hindir em bêjin Herîr yan ji hindir va bajaran gîşkî, em bêjin Dêrelokê milet hebû temwîn û erzaq û tişt û eriyên çek çek wergo dihatin. Makînan çek dihatin. Tirkon va didî teban. Yek di rivîyo de çû her tişt digot. Îca Tirkon vaya kire kaxetek miqabîl miqabîl ku ez ê yan têkevim başûr, bi xwe tenê têkevim êkî, ya ez ê hidûd bigirim û ez bawer im pir sebebê dîn jî hebûn. Zanî. Vana tevbûnê sebeb ku ew ew mişkila çêbû, wa şera çêbû. Teban ne ez bawer nakim yanî bi kêfa kesî bê, kesek naxwaze şer çêbibe, taybet nava kurdan de.

meha yanzdan xelas bû. Erê, tiştekî wanî bû wela xwe şik nêbîra me îdî. Ala kulen, di navbera nemişte re got, Demokratê navê wî ji bîra min çû. Ez tê xwe şik nêbîrim me eceb bi birêz Cewher Namik bû rehmetî yek ji wan jî hebû. Yanî ez ez çîrokê xwe şik zanim yanî bes baş nêbîra min nav kî bû. Li ciyekî rûniştin ew Osman Ocalan em bêjin ez bawerim Fuad Masûm, Nûşîrwan tev rehmetî bûn û Cewher Namik bû ya yekî dinê bû. Elmuhim li hev dikirin ku quwet ji ser sînor bikişê, quwet bikişê ji bo ku Tirkî dixwaze çi bike wekî ku niha li Rojava dibêje ez ê qampan çê ewan çêkime, nuqtan çêkime û nizanim çi bikime û wekî ku berî berê digot niha êdî nabêje qediya. Em nuqtane çê bikin ji bo parastinê bike pêşmerge û û Tirkan bi hevdira kontrola vê mentîqeyê bikin. ji bo ku tehdît Tirkiyê re nebin yan komp li wir çê nebin. Ji bo vê wan jî got werin em bêjin Teban di wê demê de ew çêbû. Piştî wê demê bû birêz Telebanî pir dişixulî rastî û zel jî va tiştana qebûl kirin. Piştî wê bi demeke kurt ku birêz Ocalan Libnanê cara yekemîn waqif îtlaqi nar atêşkes çi dibêjî agirbest bi rengekî resmî li Berliyaz îlan kir. Wê çaxê birêz Talebanî di navbera ewê de dişevelî. Di navbera Turgut Ozel û birêz Ocalan de ya navbera PYK'ê de. Em li wir man, Nemiştera got, Hingî ku milet çû hat hinek diçûn Îranê re vedqetiyan, vedqetiyan. Yanî miletê me yê Rojava bi taybet, yê Bakur jî hebûn lê ê Rojava ê ku wekî ku sedmak van re çêbû. Netîca vî şerî sedme çêbû ya netîca ku dî mesele ne wanî rehet û qolayî ye. Osman Ocalan rabû çi kir? Rabû biryarek derxist got ê ku dixwazin herine vegerine mal şûnê ku darin bê îzna me darin yanî ji nav me dirivin vediqetin erê na bira ji me re bêjin em an bişînin. Teban pir ne bawer kirin yanî cara yekemîn e ku tiştekî wanî çiye dibe di dîroka pek e tiştekî wanî çiye nebê yani. Ku tu bi resmiyen vegerînî. Em li teqrîben dora heftê kesî di xaniyakî de ne. Heftê heştê kes heye. Yanî xaniyake, maleke sê ode ne. Her yekî em bîst û çar pêncek. Em çi dikin? Êvarê ku radikevin xwe wanî digîhîne hev de. Ku yek xwe teqlekê gîya xwe bi hev re teqlekê. Bînî nîzamê eskerî. Ji ber miletî pir e û cî teng e. Hinek wan jî têrê nekir çû çadir vegirtin. Gundek bû ji xwe gund e yanî em bêjin gund e, pêşmergan li wê derkê bûn yê gundekî ji xwe re çêkiribûn tam nuqta sifir li ser hidûd e. Elmim carekê min dî yek hot vir da wî da kir xortekî bi me re navê wî nabêjim. No gonha eslen ez li vir çi dikim me? Uçmo go ez jî wê herme. Ez jî wê vegerime go asta yani ez ne ne ne mehna min e va kara. Teban wayî mehna xwe hê û ala esas em bêjin hunermendek bû hot virdo. Do min go wela tu zanî. Tu konî ew bikî. Tu konî yazîkî. Yan jê re bêjî navê min ji Yozîk e. Şexsa ku hatiye navan Yozî dike ji qîbelê Osman û Ocalan dê kî dixwaze vegere herê man. Wela camêr navê xwe da û çû. Çû ew camêr çû bû riya dînê hatin navê wî xwendin ku were kur û were va ketîba hane ku dike herne mal. Belê. Bû bor. Ez vê mîsalê ji bo tiştekî dime. Bes bi darike binê çawa. Yani satmaka dînê ye. E, Camêr çû min dî mesulekî me heye. Ji Siûdî hatibû wî û kurê wî xwe hev li wir dîbûn. Navê xwe Sorû bû dûra şehîd ket. Zaza bû. Û yekî din jî li were ew jî naîvê wî ye, ew jî Zaza ye. Min dî got, bi tirkî ji min re got, Got hevalê te çû, ti çima nariye? Ez û wî tenê em e ji rojava di wê serriyê de ne. Got hevalê te çû, ti çima nariye? Min got, ew hevalê te ye jî, ti çima narî? Got, na na şaş fehm meke, em tirkî tevî min re dibêjî. Heta wê rê ew nizane ne ku ez tirkî diaxifim ne ez tirkî zanim. Texmîna wî da. Ji ber em nehatine cem hevdîye. Got nana min şaş negot yanî hevalê te bûn nêzîkî te bû bi hev re bûn bi hev re hatine cem me û ew ya çû ti çima neçî? Min got ew hevalê te tu jî kanî herî. Tevan ez zanim ez ji wî re çi dibêjim yanî. Yanî ew dibêje hevalê te poşman bê yê dikê vegerê. Tu jî poşman dibî vedigerî. Mugono ew hevalê tê. Ji wê rê şûnda rabû di gotiye tiştê serrî bêjin em dî bi hevra zazakî dibêjin. Ê zazakî ez fehm nakim. Îdî mesele giran bû. Ala kul em li wir man teqrîben hefta kî deh heftan bû, deh heftan sê heftan. Quweteke wanî mezin li ciyekî ma dikê pir mişkile çêbine. pir mişkile çêbire. Û netîcê ku berê jî hatê şixulandine û vir da wê da êdî cara yekemîn e midî ew ê ku hereket dikin ketine canî min te ma te nikanî ez wekî dî ez xwe diparêzim heta di nava isbuê talî isbuê talî dîsa min xwe şişt. Kesek înan nakir. Hevalekî me hebû Çekjîn, ez bawer im berî demekê li Efrînê şehîd ket. Li şerê Efrînê de. E, Çekjîn çû bajî, çû gund û di gund re hatin, got were were min ji te re cilek wanî hatiye. Cilekî ê şal û şapik, te dî cilê me geh muhehed bûn. Cilekî şal û şapik vayê hinekî sipî bû, neyê xakî bû. Teve qemîs wanî ew rokiriye wek dibî elaqe rokirî kirî çenteyê xwe wanî hatî û kes li xwe nakê lom got ka min ez li xwe kir min cilê xwe tev hev de avîtin û me ew ya li xwe kir zanî her kesî li min nêrî ku bînî pêşmergakî di nêv me de ye fûteke min e sol jî hebû to got wela wê hinek li te xine bêj di vî şerî de berê dibînî rewşe xerab e te te xwe tam bînî wan kirî Min got nayzin yê wada me ma. Elmuhim ez bo cilana çûme kêrê ez çûm li wir. E, Min dî canî min tev ew bû û wekî çawa bêjî tiştek çêbû. Her me cem kê tixtorê min heye, tixtor ferzende. Dest xalêxin mila çik dest xalêxin tebligat têne a. Ez çûme cem ferzende. Got ez ê dermanekî bitedim here di nêv wan de rakeve. zanî cilê xwe bişû cilê xwe bişû û vî dermanî lêxe zanî va dermarê xwe jî ew bike di nav van de rakeviyan yek bira wanî komekê çekê nêv cilê te heger yeke tenê li cem te man nehesab zanî rastî jî wanî kir zanî ala kulen piştî isbuekî dest bi perwerdê bû perwerde wê çaxê ez bawerim Pirtûka birêz Ocalan a Nebîl Milhim heft rû bi serok re derketibû. We kesî xwendiye? Hinek cê xwendî. Heft rû bi serok re û Elmuhim hinek gotin tê de li ser Kurdê Rojava hene ku Kurdê Rojava ji Bakur hatine. Erê. Baş. Perwerdê dest pê kir, te dî perwerdê me yani îhonî ku em bêjin ew nekirê bira wê jinekî bielimê. Perwerde pêşî dîroka dinyayê bû. Piştre dibû dîroka Kurdistanê, piştre dibû dîroka partî. Vana her yekê çend riyan dirêj dikir. Her yekê em bêjin ez û û diktor û bavê Reşîd em vê meselê zanin ne me çi dikir? Me diçû kitab dixwandin, behes dikir, kitab berê hene, malûmatê me hene. Ya kî zanê em bêjin vî tiştî zanê? Kê xibreta xwe li ser vî tiştî hê? Elmuhim em sisê dibin komîsyonek, em vê dersê didin. Tu filan mentî merhelê dibêjî, ez filan merhelê, îdîn filan merhelê. Piştî ku tê, em bêjin îdî tê dîroka Kurdistanê, em bêjin dîsa sê çarek in. Tê yanî di perwerdan de wanî ye ji bo ku ê meselê xweşik nizanin. Di wir de rabûn em bêjin dîroka Kurdistanê hinek dibêjin ji xwe re godar dikim feqîrana ne xwendin e ne xebreta xwe jê hene. Li kêleka min kîr û niştî ye. Komîsyonê de Cewdet Xan û Elî Dirîj rehmetî bûn ecebe. Li kêleka min xortek şehîd ket ji maleke welatparêz û çar pênc kes tevî me bûn. Şehîd Stalîn kêreka mir niştiye. Staz bû teban, camîî bû û stazî dikire ecebe. Ji Hesîkê bû. Got ji min re nivîsan kêleka min te diyên te nikanî biaxifî. Em bi kêleko hev in, wanî ji min re nivîs em got, çi dibêjin ev wano? Wano qet tarîxa Kurdistanê nexwandiye. Min got, welahî. Teban piştî ku komîsyonê karê xwe xelas kir, yê radibin midaxelet dikin û tewdîh dikin û pirsan dikin, ew nan. Min got, wela nizanim. Got, Gule Mikî teban min nas dike, ez û wî em bi hevdir ra, na ez û birayê wî, ew jî camîî bû, ez û birayê wî bi hevdir ra em li, Nûd û yekê bi hev re bûn. Rojekê berî ku hîn şer mer çê bibê midî hot. Yek hot li heme. Goya Tom ê ku em bi hevdir rone. Min got navê te Mîton e? Got no. Got ez Mîton Nosrikî? Min got erê. Got ez birayê Mîton im. Ê her di yek in. Şekil. Eşqer in wer got ew in. Porî xwe wê zerîn e vir do wî do dirêjiyê xwe. Got ez birayê xwe me. Elmûhim Mîton di wî şerî de şêy ket. Xwedê rehma xwe şand. Şehîd Stalîn merê. El muhim Şehîd Stalîn ku ku tirabe hinekî pêşî daxe min ku natirabe. Walo wî robû wenek malûmatê xwe gotin ser dîroka Kurdan teban xwendiyê yenî kê xwendiyê şerefname xwendiye wê çaxê kitabeke Qasim lo rehmetî hebû wekî dinê em bêjin hinek kesan li ser tarîxa Kurdistanê nivîsandibû camêr yenî malûmatê xwe hebû. Yê em dike wê wê meqteyê honê ku digotinê de Kurdê Rojava min got ez dike tenê vê îspat bikim. Kurdê Rojava ê Rojava ne ya neyê Rojava ne. Nizam milet me ew dibînê yanî wek dibê va tiştana ji wan re muhim in yan ne muhim in em dibêjin e. Muhim e mamosta Mahmûd bes ez dixwazim pawzeke xwe bistînê hele jixirakê vexe. Kes aciz nabe qesta me ji vê ji va sirdê wanî Na Em na. her rûyê serdekî bikin, serdekî bikin baştir e. Pir Ba- melûmat û pir nav û pir çîrok û çîvanok di nav de derdikeve. Hmm. De te ew bike, çixraka xwe vexwim. Çixrakê vexe. Hmm.